Aslaman nwen ay atmaten d tistmatin aqbayl. Acḥal tidet ilan gimeslayen-agi seg wawal Ṛebbi yeɛni mi ara tettili dula deg ufus uḥeqqi, lǧens-nni yefṛeḥ. Lameɛna ma yella d amcum win iḥekmen, at tmurt-is ttnazaɛen. Ila zik yiwen ugellid, ibdan ad iḥkem mi yesɛa seṭṭac n sna deg leɛmer-is, d aqcic kan, lameɛna d lmumen yetteklen ɣef Rebbi. Ɣef wayagi, ibuṛek-iten Rebbi. Ifka-yas tazmert ad iḥkem s lḥeqq d lefhama, at tmurt-is ad zedɣen di lehna. Deffir kra iseggasen, ilemẓi-nni iǧhed, ibda ad ittkelf iman-is, ittu Rebbi, yeɣli, meqqer uxrib-is, imi yewwet-it Rebbi s yir lehlak, immut. ulac yiwen izedɣen f udem lqaɛa ur nettqellib ara tazmert i yiman-is. Bunadem yebɣa ad yerbeḥ, ad yeḥkem feyyeḍ, ad yili d amezwaru, yak. Ittwakteb deg ẓabur n Sidna Dawed, bunadem izemren, ur ittusellek ara s tazmert-is netta, imi ulac tazmert n ṣṣaḥ ur d-ntekk ara sɣur Rebbi. Tazmert ay sɛan imcumen ur numin ara s Rebbi d tin n cciṭan. Nessen tazmert-agi n cciṭan ad tettwaɣleb yiwen wass, Ass-nni, ala d win itteklen ɣef Ṛebbi d tazmert-is, law d lḥeqq-is, ara yettuselken. Ɣer ass-agi, ula yiwen ur yezmir ad iɣleb cceṛ i yiman-is, ala s tazmert n Ṛebbi i as-ittunefken seg yiwsawen, ara yeffeɣ d lɣaleb. Ay ilemẓi, tettqellibeḍ tazmert i yiman-ik? Tebɣiḍ ad tessukabreḍ, ad tesɛeḍ isem lɛali deg ddunit? Amek ara tawḍeḍ? s imeslayen n Sidna Dawed, ttkel ɣef Ssid Ṛebbi seg wul-ik akk, ur ttkel ara ɣef lefhem-ik. Deg iberdan-ik akk ttmuqul ɣur-s, dɣa ad iqeɛɛed iberdan-ik. Ṛebbi ittak lǧehd i win yunzen, ittzegged ẓẓewwer n win ittmelilen. Ula d ilemẓiyen ɛeggun, feclen, irgazen iǧehden, ttemderkalen, lameɛna win yettkalen ɣef Ssid Ṛebbi yettɛawad lǧehd-is, ad yazzel, ur iɛeggu ara, ad yelḥu,

Uqbel yettwarfa ɣer igenni, Sidna Ɛisa yejmeɛ-d wid i t-itebɛen ɣur-s, yenna-yasen, Mkul tazmert n lḥekma tettunefk-iyi-d deg igenni ɣef lqaɛa. Llan wid ara yinin, Amek yettzuxxu akka deg yiman-is Sidna Ɛisa? Ad ɛawdeɣ. Yenna-d Sidna Ɛisa, Mkul tazmert n lḥekma tettunefk-iyi-d. Anwa i s-ifkan lḥakem-agi, ma mačči d Ṛebbi? Ifka-as i Sidna Ɛisa mkul lḥakem deg ddunit, deg igenwen, ɣer lxaṭer amezwaru issanez iman-is, irra iman-is d amedwaɛ armi d lmut. Daymi i t-irfeɛ Ṛebbi nezzeh. Sidna Ɛisa, ula ma yella d ṣṣifa Ṛebbi, yuɣal d bunadem iwakken ar aɣ-isellek seg ufus n Cciṭan, ɣer ass-agi. Acu d tazmert, lḥekma, i d-ifka Rebbi i Sidna Ɛisa? Mi yella deg ddunit, yesɛa tazmert ad issuffeɣ lejnun, ad isseḥlu lehlak, ad isseḥyu lmeggtin, ad iɛafu ddnubat. Tella tazmert deg wawal-is, deg ufus-is, deg isem-is. Wid i t-itebɛen ɣer ass-agi, ssuffuɣen leǧnun, sseḥlun wid ihelken, S yisem n Sidna Ɛisa, lxaṭer Ṛebbi yefka-yas i Sidna Ɛisa si zik ɣer ass-agi mkul lḥekma. Ṛebbi yefka-yas tazmert-agi mi t-iceggeɛ ɣer ddunit ad iɣleb Cciṭan. Lxaṭer Sidna Ɛisa idewɛa-yas i Ṛebbi di kulci, armi i yemmut ad yefk terwiḥt-is d lefdi ɣef ddnubat yal kul medden. Ṛebbi yefka-yas isem i llan sennig akk ismawen nniḍen. Ifka-as mkul lḥekma d tazmert ad isellek wid yedɛan ɣef Ṛebbi, ad ten-yerr deg ubrid n lḥeqq. Win iqablen Sidna Ɛisa d ameslak-is, iqabel imir n yut tazmert ilan deg-s kul ass, iwakken ula d netta yesɛa tazmert ad iɣleb cceṛ.

Yenna-d mkul tazmert lḥekma tettunefk-iyi-d mačči kan ɣef lqaɛa lameɛna deg yigenni diɣen. Amek akka? Lxaṭer Sidna Ɛisa yella mebla ddnub, yesɛa lmɛacra ikemlen d Baba-s Ṛebbi. Yenna-d tikkelt, Ayen ara ssutreɣ i Baba, ad iyi-d-yettunefk. Aytmaten s istmatin, lbaraka-agi tettunefk-asen diɣen i wid itebɛen sin Ɛisa. Akken i sin asin Ɛisa yiwet tikkelt i Buṭrus i t-yettɛawanen di lecɣal-is, ad k-fkeɣ tisura n ddula i yenwen. Ayen ara teqtleḍ deg telqaɛa, ad teqtleḍ diɣen deg lǧennet. Tewwurt ara teldiḍ dagi, ad tettweldi diɣen deg yigenwen. Acu-ten tiwwura-agi ɣef i d-ihedder Sidna Ɛisa? Tiwwura bulaw-nneɣ, tiwwura lḥala-nneɣ. Ayen ara nessuter i Ṛebbi s yisem n Sidna Ɛisa ad aɣ-d-ittunefk. Tiwwura iqeflen fell-aɣ zemren ad ttwaldin ma neqreb ɣer Ṛebbi s yisem n Sidna Ɛisa s taẓallit, ad nessuter di laman.

tidet ay atmaten s istmatin ldint tbura lǧennet fell-awen iḍ-agi s yisem n Sidna Ɛisa. Sutret ayen yerkul tebɣam s yisem-is ad awen-yettunefk ama d lɛafu ama d tazmert ad teddum di lḥeqq Ama d ayen nniḍen ara d-sutrem f ddemma n wid i kun-iqerben, Ṛebbi ad kun-isel, ad iǧaweb ma tsutrem-as s yisem n Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Am wakken i yeḍra lḥal yiwet i yiwet tameṭṭut d Tazzayrit kra iseggasen i iɛeddan. tameṭṭut-nni d tamasiḥit mačči d cwiṭ ay tɛateb s ufus urgaz-is isɣaren ul-is ɣef injil law d sidna ɛisa lmasiḥ ibɣa ad tibru acḥal d abrid ama nettat tufa tazmert ad tṣebber Tdeɛɛu Ṛebbi nettat lmumnin nniḍen f urgaz-is, imi tessen mkul lḥekma d tazmert ttunefk-as i Sidna Ɛisa, am agi igenni am f lqaɛa. Tessen yesɛa tazmert ad ibeddel wul n urgaz-is. Ma d netta, sin neɣ tlata iseggasen ihegga iman-is ad iṛuḥ ɣer lḥiǧ, lmeɛna kul tikkelt yella kra i t-iḥebbsen ur iṛuḥ ara. Armi d aseggas-agi. Tameṭṭut-is ur tefhim ara acuɣef Ṛebbi iǧǧa-t ad iṛuḥ armi dinna. Ad isexṣer aṭas iṣurdiyen imi yezmer ad yaf leslak dinna deg uxxam-is ɣer Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Lameɛna tikkelt-agi iṛuḥ. Ulac lexbaṛ-is meṛṛa tebda ad tuqem anezgum fell-as. Uɣalen lḥeǧǧaǧ nniḍen, lameɛna ulac win i t-iẓran dinna deg Mekka. Deffir kra n lweqt, yewweḍ-d yiwen i d-yewwin yid-s iceṭṭiḍen n urgaz-nni. Tameṭṭut-is texleɛ, imi teḥseb yemmut. Lameɛna lḥaǧ-nni yenna-as ala ur yemmut ara, lameɛna yuḍen nezzeh, iǧerreḥ deg uqjar-is akken jerrḥen aṭas medden imi xuṣṣen duwawi lejraḥ-nni i izzad. Ǧǧiɣ argaz-im mi d-yenna lḥaǧ-nni deg yiwen n lḥebs anida sersen imuḍan merra imi ulac amkan deg ttbiṭar annect ṭṭuqten imuḍan. Tameṭṭut-nni tuqem anezgum ameqqran. Acu ara texdem tsetta n wacul deg uxxam lukan ad imet urgaz-is? Ad teqqim taǧǧalt. Ɛni ur tedɛaw ara Rebbi s isem n Sidna Ɛisa ad isellek urgaz-is? Acu ɣef ur as-iǧaweb ara? Ɛeddan kra n wussan, ruḥen kra n ljiran-is ɣer Mekka ad qellben amuḍin-nni. Yiwen wass, akken ttɛeddayen deg uzniq sdat tewwurt lḥebs, Ilaɛi-ten yiwen. Kecmen ufan argaz-nni yuɣal am lmegget s leɛtab i iɛetb. Refden-t wwin-t ɣer ṭṭayra rran-t ɣer Lezzayer. Acḥal ay yefreḥ ay tefreḥ tameṭṭut-is, teccekker Rebbi ɣef lxir i s-ixdem mi tettelg urgaz-is si lmut. Iḍ-nni amezwaru, argaz-is ijemmeɛ-d at uxxam-is, yeḥka-asen amek i buḍer lmut deg lḥebs dinna deg Mekka. Taɣ ay yemmekta-d tizila ay tettẓalla tameṭṭut-is s yisem n Sidna Ɛisa. Yebda ula d netta ad yedɛu Rebbi s yisem n win ay tɛebbed tmeṭṭut-is. Yenna-as Sidna Ɛisa, Ma d tidet telliḍ, ma d tidet tesɛiḍ tazmert ɣer Rebbi, sellek-iyi seg lmut, err-iyi ɣer at uxxam-iw, ɛfu-iyi-d nnub-iw, Imi sɣareɣ ul-iw fell-ak, ma tselkeḍ-iyi seg lmut, ad k-dewɛeɣ seg wass-a, ad k-tebɛeɣ s wanuz. Imi temmuteḍ ad tefḍuḍ ula d amcum am nekkini inufqen fell-ak. Ṛebbi isla-yas-d i taẓallit-is, igzull s isem n Sidna Ɛisa, iḥunn fell-as, irra-t s axxam-is. Ur ssineɣ ara acu d lḥala n urgaz-nni ass-a, ma yeqqim d ṣṣadeq neɣ ala. Lameɛna Ṛebbi isellek-it, iǧaweb i taẓallit-is, imi i yeẓẓul s yisem n Sidna Ɛisa, yesɛan mkul lḥekma i igenni f lqaɛa, Tazmert n Sidna Ɛisa ur tbeddil ara aɣras-agi. Tella fell-awen diɣen ayetmaten d tisetmatin yettḥessisen. Ma tebɣam ad tfehmem akteṛ ɣef tazmert i s-ifka Ṛebbi i Sidna Ɛisa Lmasiḥ, Yerna ma tebɣam ad tfehmem amek tzemrem ad tqeblem kunwi si tazmert-agi, ktbet i Latawes, Quartier du Gers, 13 950 Quai d'Olive, France, ad awen-ceggɛeɣ yiwet twurqet. Ad ɛawdeɣ, ktbet i Latawes, Quartier du Gers, 13 950 Quai d'Olive, France,